Am Numm vun den dräi national representative Gewerkschaften, der CGFP, dem LCGB an dem OGBL, begréissen ech d'Vertrieder, D'Personaldelegéierten an d'Membere vun eisen dräi Organisatiounen. An ech sinn och frou, Vertrieder vum Landesverband vun der ALEBA a vun der FGFC ze gesinn, déi hir Solidaritéit zu eis deklaréiert hunn. An ech begréissen och Sympathisanten an Interesséierter aus der Politik. Kolleeginnen a Kolleegen, ech si mega, mega frou, Ech sin begeeschtert Äech haut den Owend zu esou vill hei ze gesin. Mär sin haut den Owend 2000 Leit. Dat sprengt All eis Erwaardungen. An dofir e ganz, ganz grousse Merci un Äech alleguerten. Viru genau 5 Joer, den 20 November 2014, hu genau op dëser Plaz eis 3 Gewerkschaften eng ganz wichteg Protestmanifestatioun gehalen. Deemools géint de sougenannten Zukunftspak vun der Regierung. Géint d'Fortsetzung vun der Austeritéitspolitik op Käschte vun de schaffende Leit, hire Familljen an de Rentner. Haut si mer, an ech ka mech ganz gutt erënneren, haut si mer zu méi wéi viru fënnef Joer. An dës Kéier geet de Protest net géint d'Regierung, Mee dës Kéier riicht sech de Protest géint d'UEL, d'Organisatioun vum Patronat. Leschten 18 September huet d'UEL am Comité permanent du Travail et de l'Emploi hire Boykott vun den Dräier-Verhandlungen annoncéiert. Hiert ugefouert Argument war iwwerraschend, provokativ an historesch falsch. 40 Joer laang hu se behaapt, hätt de Modell Lëtzebuerg dem Patronat näischt aneschtes bedruet wéi just Nidderlag. Nach ni Huet d'UEL sech op esou eng offe Manéier zum sozialpartnerschaftleche Modell vun den Dräierverhandlungen hei am Land distanzéiert? Vun deem Modell, deen a Wierklechkeet während 40 Joer laang de soziale Fridden hei am Land ofgeséchert huet an dee ganz vill zur sozialer a wirtschaftlecher Entwécklung vum Land zur Attraktivitéit vum Wirtschaftsstanduert Lëtzebuerg an zur politescher Stabilitéit bäigedroen huet. Ee Modell, deen ontrennbar, an ech betounen ontrennbar, mat der Unerkennung vu gewerkschaftleche Verhandlungsrechter um nationale Plang verbonnen ass, gewerkschaftlech Verhandlungsrechter, déi mir eis alleguerten an eiser laanger Geschicht Schwéier erkämpft. Mär alleguerte sinn haut zesummen déi kategoresch Ripost vun der lëtzebuergescher Gewerkschaftsbeweegung op de skandaléisen Ugrëff vum Patronat, vun de Salariéen aus der Privatwirtschaft a vun de Beamten an Ugestallten aus dem ëffentlechen Dingscht a vun eise Rentner, déi zu hirer Zäit déi Rechter fir d'schaffend Leit vun haut erkämpft hunn. Kolleeginnen a Kolleegen, een, deen net mat de Gewerkschaftele verhandele wëll, ass kee Sozialpartner méi. E Patronat, dat kee Kompromiss, keen Ausgläich tëschent den Interesse vum Kapital an der Aarbecht méi wëll, ass kee Sozialpartner méi. A wann ee kee Sozialpartner méi ass, dann ass een e soziale Géigner. Dann zerbrécht de soziale Kompromiss, dann zerbrécht de soziale Fridden an de soziale Konflikt hëlt zwangsleefeg seng Plaz an. Esou eng Situatioun ass vun den national representative Gewerkschafte CGFP, LCGB an OGBL net gewënscht. Mee eppes soll och ganz kloer sinn, Wa mir dozou vum Patronat forcéiert ginn, da gi mir och dem soziale Konflikt net aus de Féiss. Mir hunn als Gewerkschaften Den Optrag fir d'Ofsécherung a fir den Ausbau vun de sozialen Errongenschafte vun alle Salariéen. An deen Optrag, Kolleegen a Kolleeginnen, dee gi mir ni op. Mir si weiderhi bereet, deen Optrag iwwert de Wee vu Verhandlungen anzeléisen. An ech weess, dass Där Gewerkschaftler alleguerten, déi hei am Sall sidd, dës Meenung deelen. De Verhandlungswee ass a bleift eis éischt Optioun. Als sougenannte Force vive de la nation ass haut eisen éischte Message un d'Patronat, dass mir bereet sinn, de Modell Lëtzebuerg weider héich ze halen.

déi mir haut als Gewerkschaftsvertrieder, als bewosste Spëtz vun der nationaler Gewerkschaftsbeweegung un d'UIL, un d'Gesamtpatronat riichten, ass dee vun der Hand, déi ausgestreckt bleift, fir um Verhandlungsdësch gemengsam Léisungen ze fannen. Den zweeten Dezember wäert den éischten Datum um Comité permanent Travail de l'emploi dofir sinn. Mee mir hunn och en anere Message. Wann d'Patronatssäit weider u senger Strategie festhält, de Modell Lëtzebuerg ze demontéieren, da bleift eis Hand net méi ausgestreckt, da gi mir zur gewerkschaftlecher Géigenoffensiv an zur Aktioun iwwer. An dofir si mer haut den Owend och hei. Eis Gewerkschaftsfräiheeten, eis legitim Verhandlungsrechter an eis Handlungsfäegkeet, déi stinn net zur Dispositioun. Si sinn a bleiwen de Schlëssel fir de soziale Fortschrëtt duerchzesetzen. Si sinn d'Handlungsinstrument vun de schaffende Leit fir den Ausbau vun hiren Errongenschaften. Si sinn den Hiewel fir d'Verbesserung vun den Aarbechts a Lounbedingungen an de Betriber, fir d'Kollektivverträg, fir e fortschrëttlecht Aarbechts a Sozialrecht, fir eise Sozialstaat an d'Demokratie an der Gesellschaft. Eis gewerkschaftlech Verhandlungsrechter loosse mir vu kengem a Fro stellen. Weder vum Patronat nach vun der Politik, a keen wäert et fäerdeg bréngen, eis an eis Organisatiounen an dëser Saach auseneen ze dividéieren. De Contraire wäert de Fall sinn, wat mir méi staark ugegraff ginn, wat mär méi staark wäerten zesummenhalen. An dat ass och de Message, dee mer haut un d'UEL riichten. Kolleegen a Kolleeginnen, Wären de Boykott vum Patronat am Joer 2010 vum Wirtschafts a Sozialrot net vergiess, ee Wirtschafts a Sozialrot, deen duerno dono net nëmmen zwee Joer laang am Stillstand war, mee haut nach ëmmer op Krätsche geet. Mir hunn net vergiess, Wéi d'Patronat an deem selwechte Gremium 2014 an der Diskussioun iwwert déi längst fälleg Reform vum Gesetz iwwert d'Personaldelegatiounen näischt aneschtes unzebidden hat, wéi d'Verschlechterung vum Gesetz ze fuerderen. Dee selwechte Szenario vun der Obstruktioun hu mer 2017 bei der Diskussioun iwwert de Mindestloun erlieft, a vergiess ass och net de gescheiterte Versuch vun hinnen, am Joer 2016 sech hirem Cotisatiounsbäitrag fir d'Naturaleeschtungen an der Gesondheetskeess ze entleedegen. An et vergeet bal keen Dag, wou si eise Pensiounssystem denigréieren a seng Verschlechterung fuerderen. A wéi d'Patronat zu eisen Errongenschafte steet, weist sech jo och an der Indexrou. Wéi am Joer 2014 déi deemools nei Regierung den Indexsystem no jorelaange Manipulatiounen vun 2006 bis 2013 erëm normaliséiere wollt, an de Sozialpartner en Accord proposéiert huet, do huet d'UEL deen ofgeleent a bis haut feelt hir Ënnerschrëft. A mir wëssen alleguerte, datt deen Dag, wou d'Inflatioun erëm op eng normal Héicht kënnt, wäert d'Patronat den Index erëm ugräifen. Ee weideren Héichpunkt War am Joer 2016 hir orchestréiert Attack op eist Aarbechtsrecht, wéi am Comité permanent du travail et de l'emploi d'Reform vum PAN-Gesetz, vum Gesetz iwwert d'Aarbechtszäiten, diskutéiert gouf. Total dereguléiert a flexibiliséiert gesetzlech Aarbechtszäite géint d'Aarbechts-, d'Fräizäit an d'Liewensinteresse vum Salariat wollt d'Patronat duerchsetzen. Si sinn un eisem Widderstand, um gewerkschaftleche Widderstand gescheitert. De Boykott vun dräie Verhandlungen am Comité permanent du travail et de l'emploi duerch d'Patronat ass keng Bagatelle.

soll um politesche Plang d'Blat botzen an domat, Kolleegen a Kolleeginnen, gëtt och eis national Representativitéit a Fro gestallt. Dat ass déi nei Method, déi de President vun der UEL dem Land opdränge wëll. Géint d'Salariat a seng national representativ Gewerkschaften a géint den expriméierte Wëlle vun der Regierung. Eng Regierung, déi am Joer 2014 deklaréiert huet, datt si de sozialen Dialog no den Austeritéitsjoren erëm revitaliséiere wéilt. Eng politesch Deklaratioun, déi am Koalitiounsprogramm vum leschte Joer ënnermauert gouf. A besonnesch Wat d'Upassung vum Aarbechtsrecht un déi nei Aarbechtswelt a Wirtschaftswelt ubelaangt, ass de Koalitiounsprogramm ganz kloer, an erlaabt mer haut den Owend och deen Text ze zitieren, Les réformes doivent être entreprises dans le cadre d'un dialogue social rénové et renforcé au niveau des entreprises et, entre autres,

keng eng Deklaratioun gemaacht, déi dorop schléisse géif, dass si hir Meenung geännert hätt. An den Aarbechtsminister huet fir Dezember Reunioune vum Comité permanent Travail de l'emploi ugekënnegt. Haut ass eng Invitatioun fir den zweeten Dezember erakomm. CGFP. D'LCGB an den OGBL confirméieren haut den Owend nach eng Kéier der Regierung, dass si net nëmmen op deene Reunioune present wäerte sinn, mä och dass si prett sinn, all Sujete vum Regierungsprogramm a puncto Aarbechtsrecht am Kader vun Dreierverhandlungen ze behandelen, An dat ouni iergendwelch Virbedingungen. Eis Aarbechtsrecht muss, wann et weiderhin seng Schutzmissioun fir d'Salariéen erfëlle soll, op ville Punkten adaptéiert an ausgeweit ginn. Ënnert dem Androck vun der Digitaliséierung an aneren neien Technologien a virun der Aufgab vun der ekologescher Transitioun verlaangt déi nei Aarbechtswelt, nenne mer se 4.0, no engem Aarbechtsrecht, dat de Salariéen eng fortschrëttlech Aarbechtsqualitéit an entspriechend berufflech a sozial Perspektiven ofséchert. Et ass elo den Zäitpunkt do, fir d'Gesetz iwwert d'Aarbechtsverträg unzepassen, fir nei Forme vu prekären Aarbechtsverhältnisser ze verhënneren an déi sozial a berufflech Perspektive vun de schaffende Leit mussen iwwert d'Reforme bei de Plans Maintien Emploi, bei de Plans sociauxen an de Faillitten positiv ofgeséchert ginn. Datselwecht gëllt fir d'Rechter an d'Mëttele fir d'berufflech Fort a Weiderbildung a fir eng besser Harmoniséierung vun Aarbechts a privatem Liewen ze garantéieren, stinn och Diskussiounen iwwert ënner anerem d'Recht fir den Déconnexioun an iwwert d'Teleaarbecht un. An da wëll ech nach op e ganz wichtege Punkt agoen. D'UEL schwätzt a leschter Zäit vill iwwert de sozialen Dialog an de Betriber a mengt domat eppes aneschtes wéi mir. Der UEL hir Visioun si Betriber ouni Gewerkschaften, ouni Gewerkschaftspersonaldelegatiounen an ouni Kollektivverträg. Hiert Verständnis vum sozialen Dialog am Betrib Ass d'Märchen vum Gespréich op selwechter Aenhéicht tëscht dem Employeur an dem eenzelne Salarié, deen him ënnerstallt ass. An dodru gekoppelt ass hir salariatsfeindlech Propaganda géint eist Kollektivvertragswiesen, dat anscheinend net fäeg wier, eng dezentral bis individuell Gestaltung vun den Aarbechtsbedingungen ze erméiglechen. Kolleegen a Kolleeginnen, dat ass eng flagrant Lige, well de Contraire wouer ass. Et si genau d'Kollektivverträg, déi an engem dezentrale Sënn de Kinnekswee sinn, fir d'Interessen an d'Aarbechtsbedürfnisser vun de Salariéen à la carte ëmzesetzen an d'Salariéen, Virun der Ënnerwerfung ënnert d'Diktat vun den Employeuren ze schützen. An dofir fuerdere mer haut, dass d'Regierung hir richteg Intentioun vun der Promotioun vun dem Kollektivvertragswiese konkret ëmsetzt Et ass och d'Diskussioun iwwert en neit an zäitgerecht Kollektivvertragsgesetz elo lancéiert gëtt. A wann ee sech haut, a wann ee sech haut innovativen Aarbechtszäitmodell an de Betriber widdersetzt, da sinn dat, Kolleegen a Kolleeginnen, net d'Gewerkschaften, mee dann ass et d'UEL an d'Patronatsverbänn. Si boykottéieren d'Ëmsetzung vum neie Gesetz iwwer d'Aarbechtszäitkonten, well si och den 18 September am Comité permanent de travail et de l'emploi deklaréiert hunn, dass si déi dozou noutwendeg Accords interprofessionnellen net verhandele wëllen. An dat gëllt och fir den Accord interprofessionnel iwwer d'Teleaarbecht nei ze diskutéieren an unzepassen. Ech kommen elo zum Schluss. D'Patronat wëllt e soziale Stillstand. Et probéiert eis Verhandlungsrechter an eis Handlungsfäegkeet ze schwächen an et probéiert d'Gewerkschaftsbewegung ze diskreditéieren. Et probéiert eppes, Kolleegen a Kolleeginnen, wat mär net zouloosse wäerten. Oder fir et am Sproochgebrauch vum President vun der UEL auszedrécken, deen an enger Lëtzebuerger Zeitung behaapt huet, datt si 40 Joer geféckt gi wären. Gi mir haut den Owend zu 2000 der UEL de Retour. Dass d'Lëtzebuerger Gewerkschaftsbewegung sech net vun der UEL vum Patronat biichte léisst. Weder haut nach moar. Vive d'Lëtzebuerger Gewerkschaftsbewegung a vive eis gewerkschaftlech Fräiheeten a Verhandlungsrechter. Ech soen Iech Merci.